Үтүөкүлүнэн күндү ыалдьыттар, уруулар, аймахтар, бука барыгытын бүгүҥҥү үөрүүлээх күҥҥүтүнэн титиристик эҕэрдэлиибин уонна то эҕэрдэ ырыата диэн ырыаны бэлэхтиирбин көҥүллээҥ.

Бүгүҥҥү күн устата ыытыллыбыт күрэхтэр, тэрээһиннэр наҕараадалааһыннарын ыытыахпыт. Дьэ, ол курдук дьүүллүүр сүбэ сүрүн киһитигэр Клавдия Аверевын тылы. Кыччый артыыста манна бэлэмнэнин. Чэрэ манна киэн трибунаға биһи бүгүҥҥү спортивный күрэхтэрбит Дьүүллүүр сүбэлэрин главнай судьяларбытын ыҥырабыт Михаил Николаевич уонна Михаил Владиславович. Хас биирдии оҕоҕо, хас биирдии улахан киһиэхэ күрэххэ кыттыбыт миэстэ ылбыт дьоннорбутугар биһиги анал Макаровтар ыһыахтара диэн мэтээллээхпит, наҕараадалаахпыт, пристардаахпыт. Вчера Концертнай номердар быстарыгар концертнай номердар быстарыгар биирди көрүҥүнэн наградалаан иһиэхпитэ. Билигин кыргыттарга сүүрүү күрэҕэ буолбут ол курдук үс категориянан бастырга төрдүс класстар, бэһис, сэттис класстар уонна ахсыс, он бирис класстар диэн кыргыттар сүүрбүттэрэ. Ол курдук бастыкыттан төрдүс класска диэри кыргыттарга сүүрүү күрэҕэр иккис үһүс миэстэни миэстэнэн наҕараадаланар Амосова Ангелина Сунтаартан. Кэрэ тахсан иһэ бөтөҕөлөстүүрүннэн. Ангелина Аммосова Сунтаар нэһилиэгэ. Ангелина Амосова Иккис миэстэни ылбыт Макарова Юна. Уонна үһү бастакы миэстэни эрэллээхтик ылбыт Ошибкова Чэмэлиинэ. Салгыы бэһис сэттис кылаас кыргыттарыгар киирэбит. Ол курдук сүүрүүгэ үһүс миэстэни ылбыта Макарова Таня Дьокуускай куораттан.

Уонна бастакы миэстэнэн эрэллээхтик ылла Андрей Ваемма. Эмма Андреева. Раула хан кыргыттарга үһүс миэстэни ылла Макарова Сайнара. Сороҕолор бэттэх кэлэбит награждение буола турар Макарова Сайнаара. Иккис миэстэни ылла Макарова Динара. Уонна бастакы миэстэни эрэллээхтик ылла Макарова Мира. Чейнере оҕолор. Кыргыттар иккардыларыгар ыытыллыбыт сүүрүү, сүүрүү күрэҕин кыайыылаахтарын дохсун ытыс тыаһынан кыргыттарга уруй! Уруй! Уруй! Үрдэ диэн туран айхалбытыгар, уруйбутугар кыттыһан тураннар эдьиийдэрин, убайдарын, балыстарын эҕэрдэлииллэр диэн кырачаан биһиги артыыстарбыт. Ол курдук дохсун ытыс тыаһынан көрсүөн күнтэн уйан иитиллээччилэрин

Чара салгыы наҕараадалаһаҥҥа киирэбит. Чара салгыы детсад саастаах уонна алын кылаас оҕолоругар хомуур күрэх ыытыллыбыта быстрые кубики кубик хомуйбуттара. Ол курдук детсад оҕолоругар үһүс миэстэни ылбыт Лукиян Михайлов Иккис мессeni ылла Виолетта Андреева. Онна бастакы мессені эреллээхтик ылла Аюна Макарова. Нырыманна уол аттары кэннилэригэр хаалларан биһи кыргыттарбыт түргэннэрин, сымсаларын көрдөрбүттэрэ. Начальнай класс оҕолоругар үһүс миэстэни ылла Лев Михайлов. Иккис миэстэни ылла Костя Макаров. Уонна бастакы миэстэни эрэллээхтик ылла Артем Иванов. Оҕолорбутугар дохсун ытыс тыаһа. Чэрэ кэскиллээх спортсменнарбытыгар инникитин даҕаны ситиһини бааран тураммыт уруй! Уруй! Уруй! Бо, ити курдук алгыстаан истэхпит аайы оҕолорбут дьэм туруктара чэбдигирдэн, чөл туруктаах, өссө үрдүк ситиһиилээх спортсменнар буолуохтара диэн. Чэ эрэ, ол курдук Спортсменнарбытын эҕэрдэлиир бэйэтин үҥкүүтүнэн Күннэй Ощепкова.

Кыстыһа, күннээ Щепковаҕа. Чэйинэри ол курдук бүгүн күн устата көрбүккүт буолуо, тиэргэнэн симэнэн, бүгүҥҥү тэрээһиммитин киэргэтэ биһиги аймахтарбыт сүрдээх үчүгэйдик киэргэйбит таҥас таҥас сап тиктэн кэлбиттэр. Дьэр ол курдук Клаваҕа эмин этэбиннэ. Чэйинэрэ ол курдук дохсун ытыс тыаһынан көрсүөҕүн Сыромятникова Сардаана, Егор уонна Викторияны. Чэйинэрэ Наһаа үчүгэй олох долгулуйан киирэн хаамалларын курдук Николя музыката холбоон кэбиһэҕин. Чэйнэрэ Сардаанаҕа, Егорга уонна Викторияҕа дохсун ытыстыаһын бэлэх уунуохпут. Наһаа үчүгүйдик симэнэн кэлбиттэр дии. Эрэ билигин музыка тыһыаҕа. Нашу музыка тыһыаҕа, билигин оҕобор шоколад биэриэм, тандырыдаттаттаттам, көрөрө ол титтиттиттиттиттим, тикирдибит хаамын ханьыччыбо. Хайа ытыспыт тыаҕа той да иһиллибэккэ. Бу хайда куддубуккуккуччугай киһи Баарыҥыттан, аһа, оо, оҕо шоколад биэрээр гыммыттан. Буо, буо, ити курдук. Маннык көнчәрек. Эй, иннеҕа үчүгэй тириин дии. Оо, маладьыас да маладьыас оҕа дии. Оо, кыракый моделлар бытыгар дохсуну тыстыырын бэлэх уну хайын. Сардана Егор Виктория Стрелятниковтар. Салгыы тохтуну кыстыһынан көрсүөҕүн Макара Виталий дьиэ кэргэнэ. Барын Виталий билиһиннэрбитин курдук, кинилэр биэхаҕа Бүлүү улууһуттан Илбэҥэ нэһилиэгиттэн ытык мааны ыалдьыт буола сылдьаллар. Оо, чэрэ ыалдьыттар эҕэрдэлиэҕин!

Оҕолоргун кытта да бэйэн олох уо оҕоло бэйэм киирэбин диэтэ уол оҕото. Хайдах курдук дьэрэ уолатта көрөн кэбиһин эрэ. Мощнай да олох. Эр хоһуун

хас даҕаны күрэххэ истэн көрөн турардаахпын Полина сүрдээх талааннаах элбэх ситиһиилээх кыыс оҕо Витя!

Наһаа үчүгэйди, дьэ хомус мын кыныыр тыаһыгар абылаҥар сууланар диэн итин эттэхтэрэ кэлэн наачу микрофон стойкатын аллараа кэлэн кыракый балтыгыт үрдээх үчүгэйдик хомус ылын кынастыаһын истэн ааста ди дәрэ билигин салгы наградалаһыңа киидэхпит ол курдук микрофон туттарабын эме Клавдияҕабыт да Эмиэмэтэр туттарааччы Издаваҕа олорбут элбэттэрбитин ыҥырабыт. Ол курдук, сахал ытырайы буоруйабыт биһиэнэ үс көрүҥүнэн буолла. Аан бастаан сүүрбүттэрэ, ол кэнниттэн хапсаҕайдаабыттара уонна үс төгүл үс ыстаныы буолбута дии. Ол курдук, начальный кылаас алын сүһүөх кылаас оҕолоругар бастакыттан төрдүскэ диэри сахалыы троеборияҕа үһүс миэстэни ылла Дьокуускай куораттан кэлэ сылдьар Седалищев Аял. Эҕэрдэлээн биэрэккэйиҥ Аялы! Иккис миэстэни ылла Макаров Эрхан. Уонна бастакы месте нереллээхтик барытыгар бары көрүҥҥэ бастаанылла Михайлов Лев. Салгыы орта Өлүөхсулаах суолаттарын наҕараадалааһыныгар киирэбит. Ол курдук, сахалыы троеборьеҕа бэһистэн сэттис кылааска диэри үөрэнэр уолаттарга үһүс миэстэни ылла Иванов Любомир. Иккис миэстэни ылла Макаров Виктор. Уонна бастакы миэстэни миэрэллээхтик бары көрүҥэ бастакы миэстэни ылла, ылан ылла Жан-Марк. Эрэ уолаттарбытыгар дохсун ытыс тыаһа! Наҕараадалаахымыт салгыбарар ол курдук артыстам 11 кылааска диэри үөрэтэр уолаттарбытыгар сахалыы троеборьеҕа үһүс миэстэни ылла Догойдоонов Иннокентий. Иккис местени ылла ошибка поездтан. Онна эмиэ бастакы местени үс түһүмэххэ барытыгар бастаан эрэллээхтик ылла Лазарев Аян. Уолаттарбытыгар дохсун ытыстыһа. Уруй! Уруй! Уруй! Вчера күндү ыалдьыттар, күндү спортсменнар. Turun turun turun turun. Чэрэ бу күрэххэ биһиги дьиэ кэргэн аатыттан биир быйыл төрөөбүт ньирэй приска туруорбуппут. Ол ньирэйбитин биһиги саамай кыахтаах, саамай күүстээх эдэр эрчимнээх кэнчээри чаппытыгар Михайлов Левка биэриэхпитин баҕарабыт. Эҕэрдэлээн биэриэҕиҥ Лева! Быйылгаттан эн ньирэйдээх буолаҕын! Эрэ уолаттарга эҕэрдэ! Дьэрэ уолаттар Дьоллоох Дьокуускай куоракка Туймаада туонатыгар боотурдар түһүлгэлэрэ дыгыннар түһүлгэлэрэ эбит буоллаҕына бүгүн биһиэхэҕэ Макаровтар оонньуулара диэн буоллабат да чэйин эрэ салҕыы мадьыыналарбытын эҕэрдэлээн биһиэхэҕэ бүгүн музыкальнай нүөмэр бэлэх уунаары кэллэ Василий Горбунов гитаранан доҕуһуоллаан Биэхэҕэ ылбаҕай ырыаларын бэлэх уунуохтара. Иккиэҕиттэ

Олох наһаа үчүгэй, махтал. Кэрэ куоласкынан биһикэҕэ ылбаҕай өссө гитара тыаһынан ырыа бэлэх уумуккар салҕыы эмиэ наҕараадалаһаҥҥа киирэбит. Кэрэ тутатына сахалыы таҥас көрүү күрэҕэр миэстэлэрбитин таһаарабыт. Ол курдук саҥалыы таҥа- сахалыы таҥас көрүү күрэҕэр оҕолорго бастакы миэстэни ылла Полина Макарова. Эр дьоҥҥо бастакы миэстэни ылла Додутов Никита.

Уонна бастыҥ сахалыы таҥастаах дьиэ кэргэн аналаас бэрилэр Изольда Вячеслав Дархан Эрхан Макаровтарга.

Уруккулуу диэбиккэ ылыһыахтары кэриэһэ дьон мааны сибэммит таҥаскытынан бириис тоҕотун ылаарын диэн этэбит. Чэйинэрэ салгыы ол курдук баран иһиэҕин уонна биһиэхэҕэ бэйтин эҕэрдэтин тойук туойан итии истиҥ тыллардаах тойугу туойуоҕа Полина Макарова. Хайа, Полина, прии сыллараҕа кэл уонна төттөрү таҕыста ыанаҕа. Талааннаах киһи барытыгар талааннаах диэн маны эттэхтэрэ бу. Ма, Юля, ма. Это шумят.

Махтал Полинаҕа! Бэйэтэ наһаа үчүгэй ис хоһоонноох тойугу бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн бэлэх ууммутугар. Чэйнэрэ салҕыы уонна мен наградалааһыҥҥа киирдибит. Кэрэ аҥаардарга бу биһиэхэ республикабытыгар хаҥа тарҕанан эрэр олус интэриэһинэй күрэх ыыттыбыт. Ол курдук хомуур күрэх Кубик хомуйааһыныгар үһүс миэстэни ылла Макарова Ирина.

кэрэ куоларбытын эҕэрдэлээн бэйэлэрин ырыаларын бэлэх уунуохтара Полина Макарова, Анна Яковлева Күн оҕолоро диэн ырыанна. Чэйдэрэ оҕолор. Микрофон берег. Бері красавицалар.

Полина Лаганютова наһаа үчүгэй ырыа бэлэхтээбиттэрин иһин кинилэргэ махтал. Салгыы ити курдук эмиэ кэрэ куолас кытынаган үчүгэйкээн ырыалары бэлэх ууна турун диэн этэбит уонна эмиэ наҕараадалааһыҥҥа киирэбит. Кэрэ бүгүҥҥү күммүт саамай дьон бөҕөтө тоҕуоруспут күрэҕэ ох саанан ытыы буолбута. Ол курдук, манна мустубут эр киһи барыта бу күрэххэ бэйэтин холонон көрбүтэ дии, ону таһынан кэрэҥардар эмиэ баар этилэр. Ох саннан ытыыга Кэрэҥардарга ох саннан ытыыга бастакы миэстэни ылла Смирникова Аэлита. Ре, Оксананы тары э, керек арпытыгар токсону тыстыха. Чара салгы эр дьоннор бутугар кииребит ол курдук сүрдээх тыңааһыннаах, сүрдээх өр буолбут күрэххэ үһүс миэстэни ылла Лазарев Николай! Оксананы сыыга иккис бочуоттаах миэстэни ылла Макаров Вячеслав. Бастылылар киэн халыҥ уруу Макаровтар бултан ыҥырбыккытыгар улаханнык махтанан тураммыт бэйэм дьиэ кэргэмминээн кэллим. Эзибинээн Анна Сергучева Анасовна, аны бэйэм дьиэ кэргэним кэргэним икки кыра кыыс уол уонна икки уол студент кыайан кэлэр кыахтара суох этэ. Бэйэм Бүлүү куоратыгар кыралас кымахтаах Бүлүү куоратыгар олоробун. Бүлүү куораппытта үс сүүс тоҕуон сыла буолла. Юбилейнай сыллаахпыт. Онон бу ох күрэҕинтэн күнү быһа көрдүүр быһыылаах, тыҥааһыннаах да күрэх буолла. Сэр дьоннор күчэҥэр кытыналар. Онон бу бастакы миэстэһи биһиги семья Сердючевтар, Аммовтар, Бодутовтар ааттарыттан Бүлүү улууһугар баар, Бүлүү куоратыгар баар Болго тимиринэн оҥоһуллубут быһаҕы бэлэхтиирбин көҥүллээн. Бастакы миэстэни ылла Макаров Макс Ким? Элгээйи. Дэрэ Максымы уонна призердары эҕэрдэлээммит учуорбут саха мадьыыналарыгар уруй! Уруй! Уруй! Чахчы даҕаны киһи хараҕа көрүөн үөрүөх, сүрдээх үчүгэй тыҥааһыннаах киирсиини көрдөрөннөр. Бүгүн элбэх аҕа эһээ толкуйдаммыта буолуо инникитин уол оҕолорбутугар ох сааны ылан дьарыктаан, аныгыскы Макаровтар ыһыахтарыгар, Моокутаптар ыһыахтарыгар кэлэн саха быһаҕын билии сылыахпыт диэн. Дьэ ол курдук миэхэҕэ бүгүн эҕэрдэлээн бэйэтин ырыатын бэлэх уунуоҕа Дария Осипова.

Чэмбэлинэ, эһээй чэмбэлинэ, оһой чэмбэһэлинэ, дьиэлэһинкигэ киирэнин күһүлэ, киирэнин күһүлэ. Макаровтарга, Молотовтарга уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал! Махтал! Дашаҕа махтал боо! Кэрэ куолаһынан наһаа үчүгэй ырыаны, ылбаҕай ырыаны биһиэхэҕэ бэлэх уунан Дууһабытын сылаанньытта, сибиэһэй салкыҥҥа астына-дуоһуйа иһиттибит. Чэйин эрэ доҕоттор, бу үөрүүлээх күҥҥэ, бу үтүөкэн түһүлгэҕэ бүгүн өссө икки бүк үөрүүлээх күн баар эбит. Бу түгэҥҥэ үөрэн-көтөн туран, кыһыл көмүс мэтээли туттарыахпын баҕарабын. Алта сыл анараа өттүгэр бу бэс ыйын сүүрбэ үс күнүгэр Ощепковтар Евдокия уонна Николай дьиэ кэргэннэригэр Күн сирин көрбүт Ньукуусаҕа. Кини бүгүн турут омтуччу алта сааҕын туолар эбит. Кэл, Ньукуса! Сэрэ, Ньургээнэни итиитик истиҥник эҕэрдэлиэххэйин! Уонна эмиэ эдьиийдэрин, убайдарын курдук ыллаан-туойан, сүрдээх талааннаах, Ыстаҥалаан ойуоккалаан күүстээх спортсмен буоллун уонна чөл туруктаах уһун дьоллоох олохтоох буоллун диэн. Ура! Ньургу санаа эҕэрдэлиибит! Дьэрэ, тохтуу түһэбит. Охсаабытыгар бирииспитин ситэри биэрбэтэх эбиппит. Онон ох саа күрэҕигэр Үһүс, иккис бастакы миэстэни ылбыт эр дьоммутун хоһуттан ыҥырабыт. Николай Лазарев, Вячеслав Макаров уонна Максим Макаров. Бүгүҥҥү ылыһыахпыт бэлиэтин МИП минньигэс бэҕэһээ буһарыллыбыт мүһэни туттарарбытын көҥүллээн уонна оксаҕа соҕотоҕун бастакы миэстэни соҕотоҕун элбэх очкону ылбыт кэрэ аҥаарбытыгар эмиэ Мүһэбитин туттарабыт. Дэрэ урут былыр биһиги сыдьааннарбыт ыһыахха саамай үрдүк наҕарааданнан тугуналлар этэй? Мүһэ. Ол курдук ох саа күрэҕэр сүрдээхтик киирсэн кыайбыт-оппут уолаттарбытыгар уонна кэрэ хообутугар Үһэлэрбитин бэҕэһээ буспут, иллэрээ күн идэһэлэммит бэҕэһээ буспут үһэлэри туттарабыт! Дьэ, чахчы даҕаны бүгүн оҕолор үс күннээх күндэйэҕэ бэс ыйын сүүрбэ үс күнэ, икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сыл остуоруйаҕа киирбит күнүнэн ааҕыллар. Ол курдук аны хас эрэ сылынан сүүрэ сылдьар кэнчээри ыччаппыт Урут икки тыһыынча сүүрбэчүөт сыллаахха Моокутаптар уонна Макараптар маҥнайгы ыһыахтарыгар мин чөмпүйүөн үрдүк аатын ылбытым, мин призер үрдүк аатын ылбытым диэхтэрэ. Ситиннэ диэн туран, аныгыс көрсөөһүҥҥэ өссө сайдан, ырыа кэһиилээх, Быччыҥнаргытын эбинэн, тылгытын-өскүтүн ох курдук оҥостон, күрэхтэһэ, ыллыы-туойа кэлиэххит диэн бигэ эрэнэбит. Иннэ диэн туран, ханнык ыһыах оһуохайа суох ааһыаҕай диэн, дьэ эрэ доҕоттор, күндү ыалдьыттарбытын барыгытын бу түһүлгэҕэ ыраахха дуорайар оһуохай түһүлгэтигэр ыҥырабыт. Оҕуохайы тардар! Биһиги кэрэ куоластаах кыыспыт, балтыбыт Дайаана Макарова. Чэйинэрэ, кэлин оҕолор түһүлгэҕэ мустуохайын. Уру тургаттан үс саха төрүөҕүттэн сахалар бары саамай күүс ылар түгэннэрэ бу арчыланыы, күнү көрсүү, төгүрүччү туран Илиибиттэн ылсыһан, оһуокай тылын этэн, үөһээ баҕа санаалары тириэрдэн, үөһээттэн алгыс тыл ылар диэн буолар этэ. Чэйинэрэ? Аха. Дайаана саҕалыаҕа уонна салҕыы этэн иһиэхпит бу. Чэйинэрэ оҕолор кэллибит эрэ бары оһуокайга. Дайаана Даяна Ханавари, тардыы Даяна Хагалаа, кэл. Барбатта. Ээдьэ кэнэли. Ыһыахтара түмүктэнэн эрэринэн барыгытын өсө төгүл Итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Сүрдээх үчүгэй тэрээһин буолан ааста. Биһиги оттон маннык улахан ыһыах буолуо диэммит эрэйбэтэхпит даҕаны, диэххэ наада бастакы уруккуларга кэпсэтиилэргэ билсиэххэ, көрсүөххэ диэн кэпсэтиилэр бааллар этэ Макараптар элбэхпитин бары билэр этибит. Ол эрэн буллаҕына бары араас сирдэргэ тарҕанаммыт, Аймахтарбытын дьэ ити билбэккэ сырыттахпыт дии. Бу аймаҕым үһү, ити аймаҕым үһү, ийэлэрбит, саастаахтарбыт кэпсииллэринэн сылдьыбыппыт. Оннуттан бу быйылгы ыһыах үрдээх тэрээһиннээхтик ааста уоннуттан дьиннээх ыһыах буолла диэххэ наада. Бу буолбатах да биһиги үйэбитигэр бу. Биһиги поколениеҕа буолбатах историческай событие буолла диэн миэхэ бааран эппиттэринэн үһүс ыһыах буолла диэтилэр хомустаахха бастакы буоллаҕына төрт уон тоҕус сыллаахха диэтилэр да ыһыспат буоллахпына онтон алтан алтан сэттэ сыллаахха диэтилэр уонна бу икки тыһыынча сүүрбэ түөрт сылга сэттэ көлүөнэ макараптар түмсэммит аймахтар түмсэммит бэйэ-бэйэбитин көрүстүбүт, билистибит, бу аймахпыт ыйдьар эбит диэн көрсөммүт соһуйдубут. Аймах эбиккин матта диэн буолла, ороҕорохтор аймахтыы боларбытын да билбэккэ дьыбыппыт. Уонна таһаамай сүрүн үлэтэ диэн бу үрдээх, улахан, үрдээх үлэлээх Архив ээ туох Төрүччү аа төрүччү оҥоһулунна быһаама үлэттэн турар төрүччү оннуттан бу маны оҥорбут кыргыттарга улахан махталбын тиэрдиэхпин баҕарабын бу төрүччүнү оҥорор сүрдээх үлэлээх оннуттан бу төрүччүбүтүн көрөммүт истэммит хаартыскалаах буолбута өссө үчүгэй Онон онтон алыскыга эмиэ бу төрчүнү тупсарыахха наада диэтиилээхпин хаартыскаларын барытын иилтэлээн өссө төгүл көрдөтүлээн дьоннорбутун бу төрчүнү үөрэтэн аймахтарбытын көрөн билэр буолуохтаахпыппа онутун биһиги бу бастакы уонна бүтэһик ыһыах буолуо диэн буолуһуаҕа диэн эрэнэбит инникитин өссөттөн

өтөхтөөн олорор иһдэрэ Гэлэлбэх Макараптар олорор буоланнар бу ыһыаҕа сүрдээх үчүгэйдик уонна күүстээхтик тэрийдилэр. Ону токомойуох үйүн элбэх аймах кэлбэтэ. Оннуттан бастакы ыһыах бу ыһыахха кэлбэтэх аймактар кэмсиниэхтэрэ. Биллэн турар, бұл видеолары, қатскалары көрөнөр уонна алыскы ыһыахха қаян да кэлиэхтэрэ диэн мин биһиэренэбит уонна элбэх ыырдьык кэлиэҕэ диэн биһиэренэбит бүгүҥҥү күҥҥэ биһиги точно хыыппыраны аахпатыбыт то примерно примерно примерно сүүс бөһөн сүүс бөһөнтөн тахса киһи кэлэн барда быһыылаах диибит баарын примерно уоттаан көрбүппүт баар элбэх буолу икки үс чөкөтө буолу баарын бастаан хаҕалыырбытыгар сүрдээх элбэх массыына кэлбитэ манна күлэннэр эппиттэрэ кээһи ана элбэх массыына кэлэн турар диэбиттэр оннук курда элбэх массыына кэлэн өрдөөх элбэх аймахтар бэйэ-бэйэбитин көрсөн, билсэн, «Э, «Үчүгэй баай ыһыах буолла» диэн тураммын, то барыгытыгар Кытаанах доруобуйаны, э, барыгытыгар ситиһиини уонна оттон бу аймактар өссө мантан иһиттэрэммит бу ыһыахтан ылтааммыт өссө билсэн иһиэххэйин диэн этиибин этэбин мантан инньэ билсиэххэйин көрсүөххэйин өссө кэпсэтиэххэйин диэн хоруйсуоххайын диэн онно билиҥҥи үйэҕэ билсэр сүрдээх түргэн социальнай сеть, интернет баар буолан киһини аймаккын ханна баҕарар көрө-истэ олороон ким хайда олорорун, ким тугу гынарын барытын билэҕин. Ол иһин мантан инньэ социальнай сетьке билсии. Социальнай сетьке билсии күүрүөҕэ уонна группа тэрилиннэ. Группаттан баҕаласта таххан барымаҥ Итиннэ группаҕа өссө кэпсэтиилэр буолуохтара, ким хантан төрүттээҕин, ким тугун өссө даҕаны кэпсиэхтэрэ диэн саныыбын. Дьэ барыгытыгар үчүгэйи, өссө төгүлү ыһыаҕынан, ахсын күннээх күндэ ыһыаҕа буолар, күннээх күндэ ыһыаҕа сүрдээх үчүгэйдик аастын. Диэн этэн тураммын Барыгытыгар сөтөгүл махтал убаастабыллаах урууларбыт бу биһиги Александра Хиэннэрэ бэйэбин билсиннэрбэтим дии Никита Вячеславович Дадутов диэмин бэйэм билиигэ олоробун кэргэннээхпин түөрт уоллаахпын бэйэм культураҕа үлэлиибин информационнай медицинскэй отделхалааччытабын кэргэним Сбербанк хотун халбуйааччыта. Уонна итин этэн туран бу тэрийбикитигэр улахан диэн культура үлэһитин курдук быһыытынан отой күчөйдүгүттүгүт диэн тэбин аныгыскыга даҕаны бу биһи эдэр ыччаттар бу маны халҕаан ситими халбыгахха наада диибин уонна өссө даҕаны төрүтчү бу уонна Клавдия махтал улахан бачча элбэх киһини мунньан туохтаан отон өссө даҕаны тэрийэргэр, аҕалыыргар уонна кимиэх эрэ эстафета туттарыан буоллар. Уонна бу кэскиллээх оһуха дьэтээччитигэр бэйэм билиспин туттарыахпын баарабын. Дайаана Макароваҕа өссө, өссө да элбэх киһи эппитэ ол үөрүм этэ бу Бүлүү улууһун культуратын туһунан икки тоннаах үстэн тахха киилэлээх кинигэ маны бэйэҕэ тулассыһан ааҕаарыҥ манна аҕыйах страницаҕа бэйэм да баарбын ол курдук өссө да манна оһуохайдьыттар эйин бааллар ону ааҕаҥҥын бары өссө өссө кэҥиириҥ туһугар

уонна тэпиттэрин курдук ситими быһыа-уокка ити батсаабынан эҥин барытын тэбиссе көрөхпүт махталларын Чэрэ күндү бүгүҥҥү биһиги Төргүү Макартан сыдьааннаах Макараптар аймахтарын аҕа уустарын ыһыаҕыгар кэлэн ыалдьыттаабыт ыраахтан чугастан кэлбит аймах билэ дьоммутугар бүгүҥҥү күммүт олус ситиһиилээхтик ааспытынан барыгытыгар эҕэрдэ буолуохтун Уонна бу тэрээһиҥҥэ тэриллэригэр отой биир-икки ый инниттэн күүс-көмө буолбут аймахтарбытыгар, Элгээйиттэн Макаровтарга уонна Күнтэй оҕолорор Макаровтарга улахан махталбытын тириэрдэбит. Бу курдук өссө даҕаны Эйэ дэмнээхтик, бэйэ-бэйэбитин өйөһөн, үлэлии-хамсыы сылдьыахпыт уонна эмиэ убайбытыгар тыл биэрэбит. Махтал бу ынырык үчүгэй ыһыахха кэлэн ыалдьыттаан, астынан бу Күндэйэтээҕи аймактарбыт бу тэрээһиннэригэр сүгүл махтанабын. Ынырык үчүгэй ыһыах тэрийбиккит көннөрү Бисиһии, көрсүһүү биэчэрин курдук санаабытым, инники кэлэрбэр. Даак бу полноценнай ыһыаҕынан бэйэм да өһөхтүм, астынным даҕаны күрэхтээх, концертаах, бах үчүгэй бarbистэрдээх. Уонна то был Клавдияҕа бу маннык тэрээһини тэрийбитигэр, бу күндээлэрбитигэр, особенно тэрийбит дьоммутугар Бу төрүт сирбитигэр Хомустаахпыты кэлэммит тураммыт махкалбын тиэрдээрибин бу этээрибин өссө төгүл махтах ити төрүтчүбүтүн бумажный варианын ылбатах дьоннор хомойумаң эһиэхэ электронный варианын мантан киэһэ ыталыахпыт онон группаттан тахсымаҥ группаҕа ыытыахпыт онно үгүс киһи хаартыската оһоҕай бу төрүтчүбүтүн хитэрэн биэриэхпит ити биир веткабыт полностью төрүччү бэчээккэ барыан биир күнүнньүн эрэ ыыппыттар ол иһин ааттар эрэ баар итинимэ халгааммыт хартыскалаан эбэн биэрэ сылдьыахпыт онон күндү аймахтарбыт тэрийдигит оҕолоннугут урууланныгыт даҕаны биллэрэн иһэҕит төрүччү бүтүн хаҥатан иһиэхпит Онна открытый микрофон ким өссө тыл этиэн баҕарар манна трибуна кэлэнгит бэйэҕит санааҕытын